Salam hormatly dostlar. Türkmen tebigaty gözellige örän baý. Ata watanymyzyň dagynyň hem, çölüniň hem howasy şeýle bir gözel. Güýz paslam tebigatda oturmagyň, dynç almagyň möwsümi. Hem bizem nesibe etsin. Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çäginde dag tebigatyndan lezzet almaga barýas. Nesip bolsa, dagyň gözelligi bilen sizi ýakyndan tanyşdyraryn. Mähriban dostlar,

Ine bu mähriban adamlar Ýüzlerçe ýyl ýaşan çynar agajy. Nohur obasyna öz bolşy gözellik çaýýar. Ine çynar agajynyň düýbünden edil gowak ýarak bolupdyr.

Şäherçesiniň Bäherden etrabynyň Köne Gümmez obasynyň çägine geldik. Mine Köne Gümmez diýilýän oba. Az bir parahat ilat. Bir de biz bolsa özümüziň dağ tebigatyna syýahatymyzy dowam edýär. Wagt çatdy goňşy wideo operatoryň wezipesini ýerine ýetirýär. Men rulda bolansoň ýöne meni tekiz ýerdäki ýalylar bu tehel Instagram diýip YouTube diýip. Kelemenler gaýdan edýän okda.

Gözel dagyna seýlimiz dowam edýär. Entek barmaly ýerimize ýetemizok edýän. Ýol beledi ýerine çykıp barýar. Haçan ýetişýämiz belli däl. Dag ýoluna, çöl ýoluna bilet bolup

Kiçiräk bir çeşmäň gözbaşy. Üns berýän bolsaňyz, ana aşakdan suw çykýandyr. Şu suwam ýuwaş, ýuwaş dama-dama köl bolar diýýär. Şeýlelik bilen gidýär, aňryk barýar.

Ine gelen badymyza da ýerli çopanlar bize çebişiň bag röýkenini bitirip berdiler. Häzir ine gaýnatma da taýýar bolýar. Näme onda, işdämiz açyk bolsun, seýlimiz mübärek bolsun. Ine de owlagyň gapyrgasyndan kakmaç. İşdämiz açyk bolsun. E, siz hem nesip edenden iýersiňiz de. Ine tüssäp içen gök önümler. Ine bu kartoşka. Oda gömülen, daşyna folga oraýan ekenler. Kartoşkanyň ýerem many ikä bölýän ekenler. Redipçiki getirip berdiler. Netibe edenden iýeris. Hä, şeýdip siziň agzyňyzy suwartmagymyzy dowam edýäs. Biz häzir dagyň çür başyna çykdyk. Bu ýerler eýýäm Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň çägine degişli. Bu ömrümde işim düşdi köplere. Sala saldym, haýyş bilen ýüzlendim. Adamlara bagly bolmadyk bolsam, belki olaň gadyryny hem bilmezdim. Adamlar, men sizi alkyşlaýaryn. Men size badagly, mysaly kerep. Şatlygymy paýlaşmaga gereksiz. Hesretim egsere has beter gerek. Salamlaşýas köçelerde sataşyp, El eli gysanda ýylaýa ýürek. Ýola düşsem ugratmaga gereksiz, Ýoldan sowa düşsem has beter gerek. Sarpasyn saklasyn adam adamyň, Galan hiç, galan zatlar biderek. Dirilikde daýanmaga gereksiz, Ölen günüm bolsa has beter gerek. Dagyň üstündäki ýoldan barýan şu wagt.

Indi de Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Kürüjdeý obasyna geldik.

İnternetde vardı bura gören bolsaňyz. Şu Kürüjdeý obasyna barýan ýolmy? Aa, Kürüjdeý obasy. Hmm. Ýürek şekilinde gidýär-de. Ne bu bolsa Gözel Summaryň nary diýip tarypy ýetirilýän nar. Indi naryň möwsümi hem ýetip gelýär. Adatça sentýabr aýynyň aýagyna ýetişýär narlar. Kürüşdeg obasynyň çäginde Sungar derýasynyň eteginde syýahatymyz gezelenjemiz dowam edýär. Derýanyň iki çetlerinde-de raýatlaryň bag-bakjaly meýdanlary bar. Olarda nar agaçlary bar. Aýba, armut, alma, dürli görnüşli, irimişli baglar bar. Ine mehman adamlar bu bolsa hoz agajy. Ine häzir bir hozdan ýolup alaly. Ine aba kömek edýär. Ine iki sany hoz aldyk. Magtymguly atamyzyň bir goşgusynda geçýändir, gara reň bolar diýýär. Hozuň daş postuny adregun güli garyp saça salsaň gara reň bolar diýýär. Ine, görüňiz. Nesip edenden.

Raýatlaryň bag-bakjaly mellek ýerleri bar. Onda her dürli alma, armyt, nar, erik, üzüm, umuman miweli agaçlar ösdürilip ýetişdirilýär. Güljagaçlaram bar. Bu görýäňiz armyt. Ine bu bolsa hurma agajy. Ine Külijideý obasynda Hojamuhammet abalarda myhmançylykda, oň bagynda, mellek ýerinde. Tüweleme çebiş soýdy. Çebişiň etinden ýaňy kakmajam iýdik, böregem iýdik. Indem gutap getirdiler. Hojamuhammet aga berekediň artyk bolsun. Berekediň egsilmesin. Ojagyňda elmydama agzybirlik bolsun, bagtyýarlyk bolsun. Hawa. Ine bulam Hojamuhammet agamyzyň bagy. Bagda-da ýaňam aýtdyk, dürli görnüşli ir-iýmişler, alma, armyt, nar, üzüm, hoz, ülje, garaz, hemmesi bar. Ine bu ota bolsa, mähriban adamlar, Limon oty diýilýär. Ve ýyskap görseň, edil limonyň tagamyny berýär. Köplenç muny guradyp ýa-da guratmanam çaý atyp içýärler. Saglyga peýdaly. Ine bu ösümlik bolsa dag narpyzy. Adaty narpyzlardan birazjyk tapawutlanýar. Ýiti ýiti bilen hem daş görnüşi hem azjyk tapawutlanýar. Ine örän ýiti ýiti bar. Ýöne raýatlar şu bag-bakjaly mellek ýerlerine gögönüm hem ekipdirler. Mekgejöwen bar. Ne? Pomidor bar. Ynsana bagt üçin nämeler gerek? At gerek, ýol gerek hoş hyýal bilen. Her goşgymda kämil bolmana derek, onuň barha kyn düşýänine razy men. Razy, çynym bilen sadany söýýän. Razy, halal saçagymda çöregim. Razy, çalarypdyr saçlarym eýýäm. Razy, hernä üýtgemändir ýüregim. Razy, güller ýüpek sowsana döndi. Razy, ýüregimde özgäň agysy. Razy, mydam güneş bolsuna doldy. Asman bilen şu zeminiň arasy. Razy, köp büdredim çaga mysaly, Ýalňyşdym, ökündim ilkibadalar. Şonda gökden inen perişde ýaly Duşdy maňa oňat-oňat adamlar. Razy, köçelerim, ýüregim ýagty, Razy, kükregimde diňenok owaz. Berdi maňa bir ömürlik bu bagty Geçip barýan ýaşlyk, geçip barýan ýaz. Razy. Joşdum topragymyň toýunda. Duzun syladym, sowuşdym ýasyn. Eziz maňa şu topragyň goýnunda wysal bolan hem bolmadyk yhlasym. Gerekli pursadym indim äleme. Begendim, söýüldim, çekdim men zary. Ine şu zatlaryň meniň täleýime miýesser edenine müňde bir razy. Men seni del gözden gorasym gelýär. Kalbyma hasrat siňipdir gabanyp. Men seni her ýelden gorasym gelýär. Bela-beter gelýänleýin abanyp. Umyt ýüpüm tal boýnuna dakma sen. Gözlemden söýgini aňyp dursaňam. Şol söýginiň hormatyny sakla sen, duýgymy del duýga garyşdyrsaňam. Seniň göwnüň del gözlere awlanar diýip heder edip ýörün ynansaň. Şeýle bolsa meniň kalbym daglanar söýgiň gözden başlanýanyn duýansoň. Ynha meň-ä duýgularym dagynyk. Tüsse däl, ot bolup köräsim gelýär. Dünýäň soňsuz ýoluna çenli gabanyp, men seni del gözden gorasym gelýär. Ine, bu bolsa Summar derýasy. Ýerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, Summar derýasynyň hanasy birnäçe ýyl bäri gurap ýatan eken. Şu ýyl yrsgal-bereket bol bolup, Sumbar derýasam akyp başlapdyr. Säher turup syl üzüňe çagaňy. Päkligiňde bolup bilseň şonça bol. Sen sanama gara saçyň agyny. Sen sagaman öreniňe monça bol. Biz hemmämiz şatlyk üçin dogulduk. Şoň üçinem geçdigine şunça ýol. Şat günleriň köp bolmanyna gynanma, şat günleriň bolanyna monça bol. Goňşyň gozgama, göçmesin goňşyň, goý öçmesin ölçermi sen oduny? Aýaklaryň ätjek ädimin äder, göreçleriň görer görjek zadyny. Säher turup syl ýüzüňe dünýäni, giňligiňde bolup bilseň şonça bol. Bu dünýäge mahsus ähli zatlaryň senden sowlup geçmeýänine monça bol. Erbet bor bu baglar, Geçse deňiňden bu ýagyşlar seniň üçin ýagmasa, Bagy iki ýana bulanly tupan zerur çygy gül ýüzüňe degmese, Gyýyk uwlaşyp geçip gitse deňiňden durnalaryň ýyllar kimin hatary, Seni gozgamasa beýik ýaşaýşyň çözülen hem çözülmeli mataly. Şoň üçinem, syl ýüzüňe dünýäni. Özüň hakda, goňşyň hakda pikir et. Bu dünýäge mahsus ähli zatlaryň senden sowlup geçmeýänine şükür et. Mähriban adamlar, gözel Diýarymyzyň dag tebigatyna syýahatymyz dowam edýär. Biz Magtymguly etrabyndan gaýdyşyn Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän Köwata ýerasty köle sowulduk. Häzir Köwata ýerasty kölüniň ajaýyplyklar bilen siz gaýybana tanşyp bilersiňiz. Ne gowa girmäkäň ýörite şuň ýaly petek almaly. Petegiňem arka tarapynda gowagyň ölçegleri, hem şol ýerasty kölüniň kesel bejeriji häsiýetleri hakynda maglumatlar bar. Indi biz häzir gowaga girip barýas. Indi şuň ýaly basgançaklar bar.

Guşlar bar. Ýaban kepderi, başgaça aýtsak gögerçin bolýar. Bu ýerde oturyp dynç alsaň bolýar.

Inte köle epesrak yol bar. Şol köle çenli şun yani basgançaklar bar. Arasında oturup deyin çalmak için de birlikte oturuşlar sekiler ediliptir. Gowagyň düýbüne aralaşdygyňça birneme howasy hem üýtgeýär. Hem içiniň howaň temperaturasy hem üýtgeýär. Birneme dymygrak Gowaga giren badyňa şol ýerasty kölüň özboluşly ysy burnuňy urýar. Olam eger Arçman şypahanasynda şu Arçman ataň suwundan içip gören bolsaňyz bir hili ýumurtgaly, ýumurtga tagamly suw bolýandyr. Şol ýumurtga tagamly suwuň ýysyny berýär. Ýörite kabinacyklar bar.

Aha bu ýerde geýimlerini asmak üçin ýörite asgyçlar edilipdir. Şu ýerde geýimlerini asýaň. Soň bolsa köle girýäň. Hana-da köl.

Kölüň suwy başlanýar. Kölüň suwy ýyljajyk. Hana-da suwa düşdük. Indi hem çykyp barýas. Hana-da çykalga. Köw atan suw şeýle bir gowy, peýdaly. Ýöne bir emmasy bar. Olam Girmesem däl, suwa düşmesem däl. Soň daşyna çykmasy. Ine şeýdip basgançaklardan ýöräp barýan. Ýöne wagty bilen daşyna çykan yok. Haşlaýşymy görýäňizmi? Hem maşk bolýar we ýene de iň soňky batarjak. Ine şunuň bilen mähriban adamlar gözel diýarymyzyň dag tebigatyna özboluşly gezelenjimiz tamam bolýar. Indi ugrumyz Aşgabada. Sagaman öz ojagymyza baralyň. Her kime-de ajaýyp diýarymyzyň gözel künjeklerinde dynç alyp, aran göwünlere teselli bermek, aram bermek nesip etsin. Ojaklaryňyz abadan bolsun. Berekediňiz kän bolsun. Ýurdumyz parahat bolsun, ilimiz abadan bolsun.